makadii vasikana ndinofara hangu profeti makadii ndiri mutsvene sei muri pana panasi ndauya pano ndinorwara mm. dambudziko rangu ndine nyama yakabuda kusikarudzi kwangu inobuda mvura Iko zvino ndakaenda kuchipatara kumaskani ese ndikazvitwa pakitwa operation pekutanga. Saka doctor iko zvino izvi ndakadzokera futi chakabuda akanditi ndinoda kukuita operation saka ndauyawo kuno nekuda kwesoko renyu kuti munobatsira kuti ndisawanikowo ndiri kuitwa operation saka ndinokumbirawo kubatsirwa prophet haleluya
mati muno mabuda nyama ndinotenda inobuda mvura hongu mugore ra 2012 ndiani akashaya kwaunoberekwa ndibaba ndibaba vako
ndokubva maenda e, kunovaradzika iwe wakaita zvibhakera naani apa ndakarwa nambuya mai vakazvara ivo baba uchirwirei navo
Ita baba takava nekunofamba saka pakabatwa ivo mbuya vachinzi vane chekuita kusvika baba vazofa saka ndaibatikana nazvo bva wafunga kuti bheta kurwa naambuya shungu dzanga dzakandiwandira
haleluya ambuya vako aive muroyi zvechokwadi saka vakasiya kuroya uchabuda nyama uchichekwa chibuda nyama uchichekwa chibuda nyama uchidii varoyi havamisidzwa nenawo zvibhakera physical vanoda firipi munhu anobatsira mwari nekugona mabasa avapostori chapter 8 kubva pavhesi 5 kusvika pavhesi 13 yati guta reSamaria rakanga riine chimiro charo. Asi Firipi akapinda muguta iri akatakura mweya waMwari, akabatsira Mwari nokugona guta rikachinja. Mukave nemufaro mukati meguta reSamaria. Mudikani, usafunge zvekuda kunoita chibhakera nomuroyi kana kutsvaga kuda kuziva muroyi kuti uende unomubvondora. Wakagadzirwa nemushonga wehozhwa. wozhwa hanti munoiziva kuti inobuda yodii ukaivhiringidza inodii ndo mushonga chere ukadambura inobuda ukaenda ukaitwa operation mukadambura inobuda haleluya chitarisa unzwe manje tiri kubva kubus stop takananga kumusha kwababa vako tichapfuura dzimwe dzimba dzese idzi tobva tasvika apo pamunoti pamusawu pane imwe nzira inodzika ichienda kumakuva iyi mubva mapfuura muri kunanga muri kunanga Panapa pane minda iripo yakati radzikwei radzikwei yakati rarei bichana. Tobva tasvika pamba yakavakwa pamusoro pegomo. Imba yekwachida vaenzi iyo waiona ka? Tinotenda.
Right, tichibva pavachida vaenzi tichiti dzikei bichana tabva tasvika pamusha paambuya vako. wapaona ka right tasvika pamusha paambuya vako pane paisimbopinda nemota kana kuti pakapinda nemota vanhu pavaichema pari zvino pane goronga mvura ichinaya yakanochera ikachera yaiwe nzira kubva yaita goronga saka vanhu vaakuchitenderera pavanotenderera vanosvikonomira pane katoireti kezvidhina kari kuita sekunge kaakudonha uri kupaona here apo tichibva ipapo pakatoireti ipapo ukamira wakatarisa direction ine mukomana akamira e, ane kamera uyu pane muti wakadyarwa apa asi muti uyu wakaiswa wakaiswa poo resimbi riya maziva masimbi setarisa kufenzi uko uri kuona bango rakamira refenzi iro Pane bango rakaiswa riri pamuti rakarembe muti uyo wanga uchinzi usapotwe nesimbi ipi iyoyo simbi ichingoripo but muti uyu wakura right simbi iyoyo ukangosvika pane simbi iyoyo ndoda kuti uchere pasi pane kachihari karipo kadiki diki mukati mekachihari imomo uchaona mune mazisheo mazisheo emahozhwa unongotora masheo iwayo nyama iri kubuda pauri haichazobuda futi nyaya yako iri kuda kunongedzerwa pane olta wosvika wobva wapwanya chii olta Ita Mwari. Ndoda kuti mundirotese kana kumusha kwangu kuine ota yakatibata. Ndoda kuti tiende ndinopaza ota iyoyo. Manditi ini ndini Filipi werudzi rwangu. Ndinokumbira kuziwa pane ota yakabata mhuri yekwedu. Nemuzita raJesu.